Ooh. Ooh. Ooh. Mickey's Ultimate Challenge. Gawn... Fi, fi ddim yn siŵr, gawn ni weld, gawn ni weld. Nawn ni trio fe. Y, y, y dau a pedwar chdi sy'n hwyr yna, ynddo. Ie. Yeah. So, hwn yn anghywir. Os isio, os isio bod yn hollol nuts, de. Ie. Yeah.
Um, yn yr ail o tyddion, ti'n mynd cael hynna. Mae'n hollol gas.

Ah, oh, paid dweud hynny. Ah, oh, rhaid bod e'n dybler. Hynny, hwn, hwn, hwn, hwn, Um...
Ooh, dim ond un! Oh my god, be, be ni'n neud ar nosweithiau Sul, eh? Jesus.

Yr un gyntaf na'n hawdd cyfarfod efo 2 a 3. O, oh, mae Kieran wedi dweud credu bod yr unig ffordd mas o'r hellhole yma. Oh my gosh. En. O, dwi'n ffyn dim eisiau. Un munud. Oh my god, dim un yn nhw'n cywir. Hwna ddim yn dda iawn.

Oh. oh, na, mae'n rhoi doi gwyrdd, ond ddim yn uwch... Yeah. Le... Oh, hwnna'n, hwnna'n horrible. Okay, so... Oh, na. How the hell? Sut... Oh my god. Hwnna'n sick. Um... Okay. Um, Yr ail un tydy un ti ar rwan. Yr ail un? Dwi fi... Um, Mae dy fi tri yn gywir fan hyn. So falle hwnna.

Mallet. Siswrn. A dyma'r un. Yeah. Dyma'r un. Mae rhaid i fe bod yn hoelen. Yes! O oh, na, yeah, trydydd! O, oh, yeah, oh, forget that! A, na.
os i ffilio trydydd, de, ti'n mynd nôl i gychwyn.

O, mae hwn yn... O, oh, flip. Sut? Dwi'n meddwl sy'n ni efo'r manual sy'n ni wedi fflio trwy gem yma. Fi ddim yn, fi ddim yn hyderus byddwn ni wedi.
Ar un llythrenna na fysa ni. O oh, na. Dwi'n na ddim yn glir iawn. Dwi, dwi just eisiau um, atgoffa pobl o fyd, a heb os ddim yn gwybod. Mae gynnu fi, mae gynnu fi gradd yn ffiseg. Hefyd. Oh, os e?
Just, oes, so... Di hwn ddim yn... Byd i'r gair. Di hwn ddim yn uh, cynrychioli fi. Uh,
oh, fi methu credu hwn. Fi'n fi, fi holl o flumux nawr, fi ddim yn gwybod Pa rai... Dwi'n cael yn cywir. Finish i fel un trydydd un de. Oedd dechrau off efo... Pedwar un yn yr un peth.
Right. A gweithio off fel a de. Oh my god, mae'n mynd i cymryd ages ond, nawr, ie? Ond jaman gysi ar y, ar y tydyn na oedd o bob un yn hammer. So eisiau fflwcio yn dwytha na.
O, o, wyr y sec. Nawr fi'n gallu gweld tri bythorin. Ond fi ddim quite yn siŵr. Yeah.
So, dau bythodyn yn dweud, mae dau lle... Mae bythodyn gwyrdd yn dweud, Ti 'di dewis dau peth a mae yn y lle cywir. Ie. Yeah. Mae bathodyn coch yn dweud, ti 'di dewis y thing iawn yn yn y lle rong. Aw. Oh, okay. Okay. So, okay. Os dwi'n neud hwnna then, a swapio rein nôl i bod yn hwnna a hwnna, A wedyn... 1, 2, 3. Mae 3 yn nhw fanna.
A... Dwi'n sy'n dod fatha i Daffy Duck. Hmm. Dim Daffy... Ie, Daffy Duck, dwi'n dda. Dwi'n dda...
Tri! Mae tri gwyrdd nawr, dy fi. So, mae tri...
Fi'n credu taw yr un yma yw'r unig un fi angen sort o... Sorto nawr. So... Oh god. Just mynd trwy... O na, o, oh, pa i dweud mae'n neud reset, though, ar ôl chi'n rhoi chwech mewn. Yndi.
O, oh, Gwod ti'n cael.
Oh, nid y morthoel. Na, nid y morthwyl. O, ti ar gol a chdi? Yeah.
So, roulette fan hyn, Steph yn really dda. Fi'n geso mae fe'n dda ton, right? So, mae angen help fi. Right. So, nid... Ah, nid So, y trydydd un ar draws, be chi'n credu dylen ni mynd am? Fi'n cael teimlad bod e'n...
Mae hwn wedi mynd o speedrun i ras i... Please help me. Please help me fi, ie. Yeah. Wel, bydden ni ddim yn... Os, os oedd e'n platform, a just pure platform a ddim puzzle, yeah. bydden ni'n ffain. Ond mae hwn just... Fi, fi ddim yn gwybod. Just... Da ni wedi cael yn bamboozle o hwnna. Beth am hwnna then? Gall hwnna bod yn fe. Sisiwn. Dim syniad! Ah, briliant. Diolch. Oh my gosh! Dau nawr? So hwnna'n... Hwnna ddim yn dda. So, Oh, ok, falle'r un... Da yn gywir. Falle dau cynta yn gywir then. Oh, mae tri fyna'n gywir though. Oh my god. Okay, so... Hwna. Hwna. Hwna. What? So mae tri yn nhw'n gywir. Beth yw'r un anghywir? Nid y speid chwaith. Na. So, O, fi di roi yr un set mewn doi waith Emrys. Oh my god, what an idiot. Oce, okay, meddwl. Uh, Nid. O, ddim yn cofio beth oedd dwytha. Oops, that wasn't the right guess. Wanna try again.
Ooh. So mae dangos ar y top, be oedd o wedyn li? A fe?
So be, dwi yn fflio drwy hyn o'n. Dwi di wneud Daffy Duck, boi fe llyfr.
Oedd e mor funny pan oedd ti dweud, oh, just, just, um, mini games ydyn nhw. A... fel, a... Ti'n siŵr ti eisiau, ti oedd, fel awgrymu bod e'n really hawdd. A oedd e ddim yn hawdd. O'n i'n lygu ato ti wedi'n cychwyn. Iawn, o'n i'n ffoliad o hwn, wedyn, fe gen i amser i chwarae gem platformer iawn wedyn. Ie, yeah, dyna beth o'n i'n meddwl, honestly, o'n i'n meddwl, ie, yeah, definite. Ond na. Ww, oce. Okay. Nid y sbeu chwaith sy'n siarad. Oh, yeah, rhi hwyr. Fi, fi ar yr... Oh, whoops, ddim o'na. Um, very nesa nawr. Yay, okay. Ail round. oh my gosh.

fi ddim yn mynd yn stressed iawn, gym, mor stressed gyda platformers, achos fi'n teimlo, wel, fi'n gallu gweld yn clir y reswm, ond pam... Yeah. I don't know, fi ddim... Y, y gem llyfrau yna dal ni all off guard. Oedd, oedd hwnna jyst i weindio fi fyny i'r pwynt lle o'n i fel fed up. Oce.
Okay. Efo, dwi wedi hel bob un rwan. Ti heb. Peth sgwyd fi rôl di'r ffwrnas. Na.
O, pa i dweud hwnna. O, achos ti'n ennill le, fi'n ni'n stopio hwn a ni'n just yn dweud hwy fawr then, achos... Sorry. Oh my gosh. Dwi ar y ffordd i'r un ola, wan. 30 minutes.
Ti'n gallu neud e? Iawn.
Cawn ni weld.
Mae doi nhw'n gywir. So, os dwi'n neud hwnna... Ti'n cael tybu un fan? Na, yr ail un.
O ie, mae repeatio. Ti'n gweld nhw gyd o'n un goed. Ie.
Yeah. O, tri! Emrys, beth sy'n torture waith? Hyn neu'r voiceover ar y game, game maker, RPG maker Morgan? uh, Kieran, mae hwnna...
Alla i neud hwn stopio. Wow, wow. Mae fe cael, dal yn cael hyn llefau am yr un arall. Oce, okay, mae tri yn nhw'n gywir. Beth yw'r un anghywir? Boom. Boom. Boom. A...
Be ti heb ti bod, wen? Y ffaith mae'n gallu repeatio rei... Yes! Yn, yn wrong. Whoa, you're pretty smart. I guess I better make it a little harder. Oh! oh, Sai, bloody goofy. Oh my god, os bydd rhaid i fi... Wyt gallu...
Os byddwn ni'n gorfod ail wneud hwn, byddai just ddim. Byddai just yn dweud, o, oh, da iawn Emrys, wyn ti heddiw. Sain... Sain mynd i. Achos... Yes.
Mae fe'n rhy boenus.
Mae'n just a frustrating.
Oh, tri yn nhw'n gywir. Oce. Okay. Oce. Okay. Oce. Okay. So, ni dechrau'r ochr yna. Dau yn nhw'n gywir. So, hwnna'n awgrymu bod hwnna'n gywir.

Oh my god. Oce, okay, dyna yw'r pedwar. Fi jyst angen rhoi nhw yn y trefn gywir. So the trefn... Hwna, hwna... So, y trefn yw'r broblem. Right, logical people, please, mae rhaid helpu. Swap middle hammer and spade. Okay. Hwn yw'r gog ola nawr, Kieran. So, so ni'n chwarae yn dweud ti fago. Ti'n iawn. Swap middle hammer and spade. Oh my god. Ti'n iawn?
Ti'n iawn?
Yes! Diolch, Kieran! Gosh, that was swell. Here's your prize, my hammer. Oh my gosh. so fi'n rhoi'r morth o i ywi, dewi a gwi yn ei beth bynnag yw enw enw, ie? Yeah? Ie. Yeah. Okay.
Ond wyt ti wedi reid yn

Ie. Yeah. Malat. Ie. Yeah.
Oce, okay, ffain.
Ie, yeah, cos mae'n hitio fo. Oce. Okay. Mae'n dweud, there's a bean stuck o beth. Okay, thanks Mickey. Let's give it a try. Hey, this magic bean was stuck in it the whole time. You keep it, okay? Ooh, fantastic.

Oh, fi ddim yn gallu cael y gold bar nôl, ddo. Ie, yeah, so dwi'n yn gwybod...
Dwi'n oh, shut up. O oh, na, pa i dweud hwnna? Oh my god, na paid. Oh na. Maybe later. Hurry back. Oh na. Oh. Oh. O, rai bod rhywun... Kieran, ti'n lle edrych yn lan i ni? na, joc fi. Hwna ddim yn deg, ond... Be dylech chi gallu gofyn yw... Oh, actually, y thing na nes i roi ti, gallai cael ei nôl, please? Seriously though, fi ddim yn gwybod be fi... Be fi'n mynd i wneud? Fi di wneud hwn doi waith nawr. Beth, beth yw'r pwynt? Beth... Hyn yn stupid. Okay, codi... Oedd y ffôn? Na. Na. Ah. Na, na. O, oedd hi yn y cornel rhywle. Bendant. Na. Na. O, oh, ni'n meddwl oedd hi yn i. A, dyna hi. Fan hyn. Na, ddim fanna. Right, yn cynta. O, oh, oedd hi fan hyn yn y cornel. A uh, Goofy, ble wyt ti Goofy? Ah, dyna Goofy. Goofy. Na. Oh my god. O, oh, oedd... Oedd e fan yna. Oh my god. O, oh, dde lawr fan hyn. Fatha yna. Na. Uh-oh. Rhedeg allan o amser! O, oh, sa'n gwybod pam fi'n boddro da hwn, o, achos... Mae ddim yn neud e, di e? Na.
Ond...
Mae ti'n edrych e fyny o'i ti? O, ti'n gwybod beth ni'n dweud efo... O, dwi'n mynd eitha chi sydd wedi'i gwneud y... Obviously, dwi'n mynd gallu eitha chi sydd wedi'i gwneud y puzzles, cos... Ond os ma' ma' nhw'n siarad am magic beans. Mm.
Rhaid bod ni ar rhyw beans i gallu chwarae gym yma. Right. Pam dwi i ddim di roi'r...
Frustrating.
Na, dwi e ddim yn ffynnu ddo, achos... Mae jyst yn gwastraff amser. Mae jyst yn stupid. Right. A dwi'n jyst mynd nôl i'r dechrau neu rhywbeth. Be sy'n fan Ai beth mae Daffy angen? O na, ni ddim eisiau chwarae eto. Llyfr.
Dwi'n lli mi mas. Llyfr fan Llyfr, oce. Okay.

Oh boy, oh boy. Oh boy, more magic tricks, thanks. Have a magic bean on me. Okay, so pwy sydd angen spectol?
Pwy llyfr. Pwy os oed y llyfr, chdi, ie? Ond dwi dal yn meddwl ti'n short. Dwi dal yn meddwl ti'n short hyn wedyn, de. Ie, yeah, fi dal yn. Fi dal yn short o'r blymun air. Nes yeah. i roi gwy, lwy a bwy o whatever. Ydyn nhw'n rhoi'r air nôl os ti'n rhoi nhw ar ddamwen falle? Dwi'm yn gwbo.
Falle.
Dwi eisiau i ail gychwyn iddo. so, yeah. Dwi'n... Gyb... Okay. Oh, come on there. Right. Dyma ni pawb. Un... Fi'n mynd i bod yn annoying wrth wneud hwn. Un... Un tri. Un... Tri... Dim rhaid i fi canu fe, but mae'n helpu. Un tri...

Pedwar. What am I doing? Oedd... Oedd... Oedd thing... Darllen nhw uchel ddim hyd yn oed yn helpu fi. Big issue fanna. Big issue. Dim ond dwi wedi ffindio technic i wneud hwn. Un.

Pedwar. Fi'n mynd i ysgrifennu nhw lawr ar darn o bapur. Mae just... Pan dwi'n gwffi de, mae'n ffordd rili really hawdd o, o ffigur allan i'n gwffi allan. Os ti'n gael neud o.
Mae ddim yn twyllo defnyddio papur. Pedwar. Mae ddim. Fi'n dweud wrth pawb. Mae hwn di, ma hwn di newid o stream ras i stream... Um, just let's play gorffen hwn. Ie, yn union. So, so ni... Mae Mickey... Dwi'n dwi endgame.
Ie. Yeah.
Dau. Stream pity. O, oh, paid roi ni stream pity. Mae'n really drist.
Be sydd y waith hefyd? Mae'n yna ddau ar y stream a yn mynd yn udo.
Oh dear. Am Halen yn y brew really, bod e'n game Mickey Mouse hefyd. Game, ie. Yeah.
Oh my god, fi'n... O, oh, ma, fi'n credu, mae ma, ma Dewey, Gooey a Louie wedi rhoi piti yn fi, achos nawr maen nhw'n rhoi pethau mor hawdd. Nhw wedi rhoi pedwar, a fel pedwar dies. Just achos, ie. Yeah. Paid y cwyno?
Na, fi ddim yn cwyno, fi just yn meddwl, mae'n dris bod ni... Dwi'n yr endgame.
Beth yw'r endgame?
Be mae Daffy...
Oh, dwi'n hel y beans, fan.
O na, ti ddim. Ynddo.

Dwi'n gwybod eisiau taro goelwg ar y stream fi, i chdi cael e. Gwrs y diwedd. Oh, five golden beans.

O, oh, fi'n gwylio thing ti a jyst meddwl, gall hwnna bod yn fi. Oh. Nes jyst neidio lan y lawr, literally dyna'r gêm.
Fydd y beanstalk. Duw? Beth ydw iawn? So this is what's causing all the rumbling in the kingdom. Oh, one final.
Falle bydd amser i fi dal fyny. Oh, ti'n y gêm, dda, sgwar, lle ti'n symud blocs o gwmpas i'n llun?

Os mae ddim yn rhoi'r uh, air nôl i fi nawr...
Dro. Mae, mae derbyn dro am hynna.
Pedwar. Un. Tri. Pedwar. Dau. Oh. Here's your gold bar back. Maybe someone else can use it.
Ti'n gwybod ennill y gêm maen nhw wedi...
What?

Perffaith. Right. yes!
Yes! Hawdd. Hawdd.
Ah, na. Mae rhaid i fi gorffing mewn 9 munud. Oh. Rhaid fi... Ww, mae na... Os dwi'n rhaid ateb wrong i'r boi, dwi'n... Ti'n colli.

Yeah, yeah. Ti'n gallu helpu fi pan fi'n ar y bit arall achos fi'n rubbish at nhw. Oce, okay, nawr ti di gof... Efe dyna fe. Ti'n ar ôl o'n?
Ie. Oce.
Ti'n fi'n mynd lan fanna. Na, byddai, byddai yna nawr. O, oh, gwell i ti gweld yr end credits. Just rhaid gofyn bod fi ddim yn cyrraedd. Na, bydda i'n cyrraedd. Okay, I have something to give you. Boom, boom, boom, boom. Ond oh, ni ddim mor bell a hynny tu ôl i ti. Eich ail gychwyn y gem. Ie, yeah, ond achos o ti ddim yn gwybod yr oeddech chi ennill curo doi waith. Mewn ffordd oedd hwnna'n eitha da fod ni wedi gweithio rhywbeth mas. Bydden ni ddim wedi. Os oedd just un yn ni'n chwarae, so. Right, ble... Ffynno nawr. Oh my gosh, pwy bydd yn meddwl?
Mae beans gyd gynna'ch dweud. Gosh.
Boom. Waw, dwy awr a hanner ar gêm, dyle fe wedi cymryd 30 munud i gorffen, yn fel y top 10 easiest games, fastest games i curo.

Be fi eisiau mynd na? Ar y beanstalk i Oh, yeah, sorry, sorry. So dan y beanstalk.
So dan y beanstalk. O, oh, mae'n ma really tricky pan mae'r textures, mae ddim yn clir beth yw fel background art a beth yw'r yeah. actual thing.
Dyma fod y platforming diwan. Yeah, there we go. There we go. Oh, come on. Mae fi gorffen hwn mewn amser. Na, gallwn ni gall ni mini gem ar ôl. Na, does ddim. Oes.
Be ti'n meddwl? Pa i bod yn gas? Ti'n gwybod does na ddim? O, oh, fi ddim yn hoffi sut mae... Fe fi fod wneud!
Dweud y cloc! Fi'n gwybod ond...
Oh, fi'n crap at rhain. Se... Oh. Alright, hwnna...
So, dechrau'n gongol dwi'n fel efe. So ti eisiau gwylod dde na mynd i'r top dde? Okay.
Sit. Okay. So just syn bob dim wan tan ti'n Um, so, so peth nesa yw'r bit gweilod yna. o, oh, ma, ma, fi'n casau y things yma. Dyma yw hyn lle gweitha erioed i fi. Fi really, really casau y puzzle, specifically Ryan. Ie, ma, ie.
Just yn teimlo dyma amser fi byth yn mynd i cael nôl o fy mywyd, you know? O, oh, na.

Na, fi ddim, fi ddim yn siŵr. Bydd rhaid ni edrych nôl trwy'r uh, stream i gweld os dyna oedd y wir. Fi ddim yn credu. Ond dyna ni, oedd... Fi'n credu nes i joio'r format lot fwy na nes i joio'r gêm. Oedd y set-up o chwarae'r un gêm ar yr un pryd yn really cool. A yeah. nes i wir joio fe, ond y ffaith, y puzzle ola na, Fi fi t'wod os dwi'n ca'l hwnna fel tegan nâi jyst roi e nôl i'r person achos nâi ddim chw- fi ddim yn person sy'n hoffi nhw o gwbwl. Fi jyst ma' fel yy ma' rai pobl yn dda gyda Rubik's Cubes a... Ie. ...dwi ddim so dyna ni. O'n i'n meddwl hwn odd o.

O, fi'n siŵr beth yna. Magical Quest. O oh, ie, yeah, mae yna lot o opsh, uh, game I Mickey. Ie. Yeah. Ond just, just, ydw i'n gallu just dangos i pawb beth gallen ni wedi cael? Mae rhaid i fi dangos i nhw hyn, right? Right, os ti'n edrych... Uh,

O, Goof Troop, mae hwnna'n puzzle hefyd. Mae hwnna'n ma puzzle game eitha diddorol. Ie, yeah, so gallwn ni wneud hyn trwy. So ie, yeah. fi'n fi, fi hoffi'r fformat o cael rhyw thema, ni'n cael bunch yeah. of games a wneud e fel hyn. Oh, Aladdin. Oh no, Alice, nah, no Alice. paint. Adventure, oh god. Beth yw hwnna? Dyn ni eisiau fetio'r list yma chydig bach. Ydyn, ydyn.
Wel, tro nesa nawn ni'n neud. Tiwr, tro nesa ni'n penderfynu, ond fe a, dyna ni. Right. Dwi'n mynd alwys.
Yeah. So, oedd hwnna'n... Uh, Wel, playthrough eitha emosiynol yn y diwedd. Boenus. Um, boenus, ie. Yeah. Oedd e'n boenus. Um, so, Diolch am wylio a diolch Emrys am helpu fi gyda oh. rai o'r uh, posau yna. O, o ti'n dda iawn yn neud hwnna. Um, Yr ail dro. Ie, yeah, ond byddwn ni, bendant, tro nesau i wneud hwn, byddwn ni eisiau fe bod yn just pure platformer. Achos mae speedruns a'r platformers lot fwy diddorol a cyffroes i wylio yeah. na gemau posau lle mae'r blimyn uh, cynulleidfa'n helpu ni wneud nhw achos so ni'n gwybod be i wneud. Mae hwnna just yn tragic. So, sorry, os o'ch chi'n cytuno gyda barn fi fanna, a meddwl bod e bach yn nut i wneud y fformat yna. Ond nes i joio ti beth, nes i gael yeah. cwmni dda, lot o hwyl, A ie, yeah, nawn ni garlef fanna am heddiw. Ideal.
Ond uh, yeah, so diolch yn wylio. A nawn ni, nawn ni uh, fetio'r uh, olwyn yma ar gyfer tro nesa. Iawn, pob hwyl. Ta-ra. Ta-ra. Ah.